धुलाई चलि रहल छै ई जे लाइट हमरा लगेबाक रहै लागि गेलै आओर एम्हर माता श्री सेहो अपन लगभग कम्प्लीटे कऽ देलखिन दिवाली होय और तरुआ नहीं होय हेलो नमस्कार सत श्रीकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ हैब मस्त हैब जबरदस्त हैब और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ आइ छै एकतीस तारीख और एकतीस तारीख के छै दीपावली दीपावली के अहाँ सब गोटा के हमरा तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना छोट छी तऽ आशीर्वाद और एखन लगभग बाजल अहाँ साढ़े सात सात बजे उठबे केलहुँ सुति कऽ किया तऽ थाकल रहियै काल्हि पूरा दिन दरभंगामे रहियै ओहिसँ पहिले ट्रेनमे ताहि दुआरे सात बजे उठबे केलहुँ और एखन फेर निकलि गेलहुँ हँ दरभंगाके लेल आब अहाँ सब कहबै कि डेली डेली दरभंगे जाइ छै भाई किछु किछु काजो होइ छै ने आइ छै दीपावली तऽ मिठाई लेबाक छै फूल लेबाक छै सजाबैके लेल ताहि दुआरे फेरसँ जा रहल छी दरभंगा हम रोहन बाबू आओर ओतऽ भेटथिन दू तीन आदमी आओर देखायब हुनको सबके बनल ओहि ब्लॉगमे आओर ई पूरा अजुका पूरा दिनके ब्लॉग देखायब कि दीपावली हमर केहन बितलै पहुँच गेलहुँ हँ दरभंगा गाड़ी पार्क कऽ देलियै हँ आओर आब जा रहल छी बाबाके घरपर चलू चलै छी आओर देखायब देखियौ हैया चिन्है छियनि हिनका की बाबा कतऽ जाइ छलऽ जाइ छलियै व्यवस्थामे कतऽ सामान तामान लाबऽ दीपावली के हमरा भेल कि तू आबै छऽ तोरा हम उम्हरे चेंज कऽ ले नहि नहि हम इम्हरे आबि गेली बुझलियौ कि पढ़ै छै दिवाली दिन लैपटॉप खोलि कऽ के बैसैया भोरे भोर हैं अरे चल न रे अनेरो भरिए नहि छै लैपटॉप दाबि रहल छै

देख लियो छै ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस कते सुंदर कते भव्य लग रहल छै देख लियो एक नंबर और सामने अहाँ सब देख रहल छियै राज दीवाल राज किला लाल किला जकाँ लागे छै लाइट के लेल लेबाक छले एगो एंगल ल लेली हां आब जा रहल छी मिठाई के दुकान पर आब एला हां राधे राधे दरभंगा लेबाक के मिठाई चलू चले छी अंदर देख लियो कते भीड़ छै राधे राधे दरभंगा में ओना हमरा एगो स्टाफ चिन्ह गेले त जल्दी से दे देलक टोकन आ मिठाइयो जे ले लियो हम पैक करा रहल छी देख लियो बाप रे लल लियो मिठाई देख लियो भरल छै पूरा लाओ एमे लाबो ना और चेक कर बाहर भ गेलै धन्यवाद चलू आब निकल रहल छी राधे राधे सब बाहर आब लेबाक छलै एगो चूल्हा घर के लेल वह ले ले एलहुँ है दुकान पर देख लियो पसंद भ गेलै चूल्हा त पेमेंट द क और चूल्हा पैक करा लेलिए

ठीक है बाबा जाइयो जाइयो अपने ठीक है पिंटू जी यहाँ लैपटॉप खोलियो हाँ। मीठी ठीक से जाइयो आराम से पढ़ाई लिखाई करब बच्चा छी एखन बहुत बच्चा छी पैघ भऽ जाओ तक जो ना भाई बैसले जो ना बैसल ठार भेल सुतल डरे नहीं छी बुद्धि छै काय हमर भेलू

देखियो मिललखिन भाई साहब फोटोग्राफी भ रहल छै सब किछ ल लेलिए आब निकल गेल हां घर के लेल और घर जाय से पहले सकरी में सेहो छै किछ काज ओहो करबे बता देखाब बनल रहू तो पहुंच गलो हां हम सब सकरी सकरी बाजार के स्थिति देख लियो एकदम भीड़ भाड़ भरल छै और हमरा सब के लेके किछ कुर्ता के आइटम और धोती तो कुर्ता हम सब लेबे त सामने संतोष वस्त्रालय

हर तरह के ब्रांड हाँ सकरी संतोष वस्त्रालय और चौधरी रेडीमेड नाम के मोहताज नहीं छथिन तो अगर क्यों आवे छी सकरी तो आवे तो शॉपिंग करे के लिए और इहो पे प्रमोशन नहीं छे बहुत दिन से हमरा कहे चलकिन और पच्चीस हम तब तक ले छे सामान तें दुआरे कोनो पेड प्रमोशन नहीं छे निश्चिंत रहो बाकी कुर्ता लड़ रहा छियन पप्पा के लिए देखाबे छी बाकी कुर्ता निकाल रहा छे भाई साहब कुर्ता भऽ गेलै डिसाइड वाला कुर्ता लेके छे और रोहन बाबू के लेबाक छनि शॉर्ट कुर्ता चलू रोहन बाबू अहाँके शॉर्ट कुर्ता दियाबै छी बाकी आब रोहन बाबू के कुर्ता के चल रहा है शॉपिंग कौन पसंद आयल रोहन बाबू कलर कनी लाल पियर में नहीं है भाईजी हाँ, देखा दियो ना कनी ब्याह कराइए देवे है बढ़िया लग रहा है तोरा केहन लगे अब निक लागे तो वो नहीं ललके ललके देखियो भैया

ठीक छै ई दुनू दऽ दियौ भैया एहिमे हँ बहुत धन्यवाद लऽ लेलियै धोती आब निकलि रहल छी बहुत धन्यवाद भैया जरूर जरूर छै भयंकर जाम सकरीमे देख लियौ गाड़ी घुमा रहल छी आब जायब इम्हरसँ आओर सकरीके जे काज रहै धोती लेबाक रहै रोहन बाबूके कुर्ता लेबाक रहनि पप्पाके कुर्ता लेबाक रहनि सभ चीज भऽ गेलै

ई सामान सबके धुलाई हेतै आब हुक्का लोली बनि रहल छै ने चाचा हुक्का लोली छै ई देखियौ ई छै संठी बहुत आदमी के नहि पता है संठी ई की छै चाचा मूज हाँ ई मूज छै ई मूज हाँ मूज से शुद्ध होइ छै सरपत के कहल जाइ छै मूज सरपत के अहिना संठी के तोड़ि तोड़ि कऽ मूज सब बान्हि कऽ खड़ के यूज कऽ कऽ हैया ई बनै छै

तीन बेर तीन बेर कऽ दियौ हँ धान लिअ मुट्ठीमे तीन बेर जाए दियौ बाहर भीतर हूँ भऽ गेलै एकर काज एतबे छै लक्ष्मी खुश पाँच बेर यौ पाँच तीन बेर ओतेक बात नहि कहियौ बेसी बात नहि हाँ बेसी बात में झूठा पकड़ा जाए जे शुद्धिकरण छै से बजियौ हँ इम्हर सबमे आगू साइडमे तऽ लाइट लागि गेल छै लेकिन एहि साइडमे छै किछु स्पेस बाँकी तऽ एलहुँ हँ इएह खाली स्पेसमे हम अपने लाइट लगाबैके लेल देख लगबैल लाइट हिनकर लऽ लेलियै किया तऽ हमरा कम पड़ि गेल रहए कहै छियै खोलि रहल छथिन आब आबि गेलहुँ हँ लक्ष्मी गणेश जीके मूर्ति लैके लेल लऽ लेलहुँ मूर्ति देख लियौ यऽ इमर देखियो काउंटर के साफ सफाई चल रहा है करू करू जैसे से बाहर में लाइट ठीक से नहीं लागल रहे ओकरा कनी आप सिस्टमेटिक ढंग से लगा रहा छे उमर बुगी चचा और इमर हम लगाबे छे तेकर बताबे छे पूजा के लेल केरा पत्ता ओ बढ़िया है ओ ई वाला ओ भाई हम हां लाओ ना हम मार दी छी केरा के पात काटि लेलिए लऽ जा रहल छियै काउंटरके धुलाइ भऽ गेलै देख लियौ रोहन बाबू ओहे लागल छथि फूलक माला लगाबैमे रोहन बाबूके जिम्मेदारी छनि काउंटरसँ जेना इहो सब लागि गेलै देख लियौ वर्ड सब सबटा साफ सुथरा भऽ गेलै हँ आइ छै लक्ष्मी जीके दिन तऽ देख लियौ हमरो लक्ष्मी सबके धुलाइ चलि रहल छै की सोनू जी हँ खाली री मैगी बॉडियो बॉडियो सएह ने धो कर करा कऽ बाँकी इम्हरो किछु किछु लक्ष्मी सबके धुलाई भऽ गेलनि हँ देख लियौ पानि चुबिए रहल छै चोटीमे सँ इहो गाड़ीके धुलाई भऽ गेलै हँ सब गाड़ी लागि गेलै सेंटरमे आब चेकिंग चलि रहल छै कि सफल भेलियै कि नहि लाइट लगेलाके बाद हँ भऽ गेलियै सफल आब एलहुँ हँ ये हुक्का लोली फेकै लए अपन मार्केटके देवालपर सॉरी छतपर फेक देलियै जे पूरा मार्केट एतऽसँ ओतऽ तक उएहमे फेकैके लेल

आओर एमहर माताश्री सेहो अरिपन लगभग कम्प्लीटे कऽ देलखिन आ एहि लक्ष्मी सबमे लागि रहल छनि सिन्दूर पिठा देखियौ कलश देख लिअ आब अहाँसभ हमर घर लाइट हर तरीकासँ लागि गेलै हँ जतऽ जतऽ लगबाक रहै सब चीज सफल भेलै सबटा लाइट जरि रहल छै देख लियौ इएह छै हमर घर बाहरके तरफसँ भऽ गेलै सब चीज लाइट ताइट जरि गेलै साँझ भऽ गेलै हँ दीप जरि गेलै हँ आओर आब पण्डीजीके इन्तजार छनि पण्डीजी अएथिन ओहिके बाद पूजा शुरुआत हेतै ओहिसँ पहिले नहेबै ओहिके बाद पूजा शुरुआत हेतै ओहिके बाद प्रसादी वितरण जे जेना हेतै नॉर्मले रहै छै आओर एखन फिलहाल बैसलहुँ हँ आबिकऽ हमरा भरि दिनमे एखन हम पहिल बेर रिलैक्स भऽ कऽ बैसलिए हँ मतलब एते भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ ई काज ओ काज ई काज ओ काज ताहि दुआरे ठीकसँ कॉन्टेंटो नहि बना पेलियै सोचने रहियै दिवालीमे के एकटा कॉन्टेंट बनेबै इंस्टाग्रामके लेल तगड़ा कॉन्टेंट छलै टाइमे नहि कोनो बात नहि बनेबै आगू फिलहाल कऽ रहल छियनि पंडीजीके इंतजार देखियौ ऊख फेरल जा रहल छनि बड़का चचा ऊख फेर रहल छथिन आओर इएह तखन बनै छलै आओर इएह यूज छै हुक्का लोलीके ऊख फेरनाइ आबि एलहुँ हँ चचाके लऽ कऽ मार्केटमे ओ फेरथिन मार्केटमे ओ फेर रहल छथिन चचा देखियौ दोकान सब छनि और ई पूरा आगू तक छै भोरमे दिनमे देखा देब जखन कहबै तखन देखियौ इम्हर लक्ष्मियो सब पर मोमबत्ती जरा देल गेलै हँ देख लियौ हो गया और भी सामने और इम्हरो लक्ष्मी पर मोमबत्ती जरा देल गेलै हँ तऽ पंडीजी आबि गेलखिन हँ आओर हमहूँ जा रहल छी आब स्नान करैके लेल स्नान कऽ कऽ तैयार भऽ कऽ मिलै छी तब तकके लेल ब्लॉगमे बनल रहू मजा तऽ अबिते हैत अरे बना रहल छी तऽ हमरा अबिते हैत ने मजा हम अपन दिवाली केना मना रहल छियै की की केलिए से सब देखा रहल छी बनल रहू ब्लॉगमे तब तक हम आबै छी नहा कऽ बाय बाय तऽ नहा सोना कऽ भऽ गेलहुँ हँ रेडी कुर्ता पहिर लेलिए हँ आओर आब पंडीजी सेहो आबि गेलखिन हँ आओर पूजा हेतै शुरू और आब पिताश्री उख फेर रहल छथिन देख लियौन पूजा प्रारंभ होय वाला अछि सबटा तैयारी भऽ रहल छै देख लियौ और ये वएह खाता जे अन्ने रहिए ओहि पर स्वास्तिक बना रहल छथिन गोविंद भाईजी सामने चल रहल छै पूजा एतऽ एलखिन हँ किछु भैयारी सब भेंट करे के लिए निक लगे ने वीडियो पहले तो हैप्पी दिवाली अहाँ सब गोटा चलू

एतय रहै छथिन हिनका ओतऽ लए जेनाइ मुश्किल छनि तऽ पूजा कऽ कऽ पुष्प एतऽ अर्पित करैके लेल एलियनि हँ देखै छियै आओर ई गोदाममे रहै छथिन ई पूरा बड़का टा गोदाम छै एहिमे से डलेवर साहब हूँ मालिक एते किया कऽ लै छियै जे ई हाल भऽ जाइए दिवालियो दिन की कहै छी मालिक हँ की कहै छी की कहब भऽ जा है कहियो कहियो आइ नहि ने हेबाक चाही तऽ दिवाली छै हँ आब नहि करबै मालिक अहिना लोक कहै छै

दू टा भाई साहब और एलखिन दिवाली के उपलक्ष्य पर और की नाम भेले भाई नितेश झा और अहाँ के बगल के गांव के छथिन रोड पर जाय छलखिन देखलखिन रुक के एलखिन भेट कर देखल हम तीन चार में पूजा कराल बहुत पहले भवे छले हां तो पांच छह बजे एक बच्चा देखल हम तो हाँ। कनी डर भेल ना डर किया होइया हमहू आदमी छी अहाँ सब जका फिर आ, पहुंचलहुं चलू कोनो बात नहीं आबे लहँ तऽ मिठाई खा के जायब प्रसादी खा के जायब जी आरती प्रारंभ भ गेल हँ देख लियो पूजा पाठ भ गेल समाप्त आब छै प्रसाद वितरण के समय देख लियो प्रसाद द रहल छन इनका सबके हम और अहाँ के हुनका कोनो पानी नहीं है कागज दियौ तऽ यौ रोहन बाबू गेल सब तऽ एतै छै भऽ गेलै पूजा पाठ समाप्त आओर एखन फेर बैसलहुँ हँ रिलैक्स भऽ कऽ कनि हा हा हा के आनन्द आबै छै बहुत थाकि गेल छियै तऽ आब हेतै भोजन भात आ भोजन भातके बाद हेतै सुतनाइ फटक्का नहि फोड़लियै एहि बेर मोन नहि होइ छै एक्चुअली आब ओ मजा नहि छै दिवालीके गाँवमे जीरो मतलब बिल्कुल मजा नहि छै आब गाँवमे दिवालीके ताहि दुआरे खैर थाकिओ बहुत गेल छियै भोजन करबै सुतबै बनल रहू देखायब आब तऽ लास्टे पर हैत ई ब्लॉग हमरा सबके भेटै नहि यऽ देखियौ आ भेटलै हँ तऽ केओ खेबे नहि करै छथि तोहर सबके उमरमे रहियै की नहि खा जइयै तीन तीन थारी एहन खा जइयै हम तोहर सबके उमरमे दिवाली होय और तरुआ नहि होय ई तऽ गड़बड़ बात छै ने तरुआ आबि गेलै हँ इम्हर भोजन आबि गेलै भोजन केलाके बाद गप करै छी देख लियो गेटो भ गेले है बंद लाइट सब त जरिये रहल छै और जे काउंटर रहे से भ गेले है बंद अंदर में लक्ष्मी गणेश जी होना छथिन और इएह के संग कर रहल छी हम अपन दिवाली वाला ब्लॉग के एते खत्म अगर हमर वीडियो अहाँ के नीक लागैए तऽ वीडियो के लाइक करू चैनल के सब्सक्राइब करू और फेसबुक पर फेसबुक पेज के फॉलो कर दियो और जते तक भ सके वीडियो के शेयर कर देबे भाई बहन दोस्त महिम सब गोटा से बाकी एखन फेस्टिवल सीजन छै भाई दूज छै छठ छै सब चीज छै तो सबटा चीज के ब्लॉग आयत बनल रहब चैनल पर आओर एहिना अहाँ अपन मैथिल रौनितके प्यार दुलार आशीर्वाद सपोर्ट दैत रहियौ जय मिथिला जय मैथिली